indikati dan sinjor li kien Personaġġ fl-istorja ta' pajjiżna li mingħajr dubju wieħed mill-aktar magħrufa huwa Dumi Kilxerri. Illum tiegħu sa nittrattaw diversi ittri, flimkien ma' ittri oħrajn li nsibu fil-Bibljoteka Nazzjonali. Dawn joħduna għal żmien l-imblokk tal-Franċiżi u ftit qabel l-irvell tal-Maltin. Imma x'wassal biex il-Maltin jirvellaw kontra l-forzi ta' Napuljun u jimblukkawhom fil-belt.

Prepotenze dopo l'arrivo della Mortengana Francese. Iżda qabel ma naraw x'kiteb Dum Mikil fl-ittra tiegħu datata 21 ta' Diċembru 1798. Ejja naraw kif kienet is-sitwazzjoni fil-gżejjer Maltin. F'Jannar tal-1799, il-qagħda bejn il-Franċiżi u r-raħħala Maltin fuq ix-xaqliba l-oħra tal-port ta' Marsamxett kienet din. Il-Franċiżi kienu jokkupaw il-forti Tinje u Manuel minn barra l-Belt u l-Florjana. Ir-raħħala kienu qed jassu kontrihom min-naħa tal-inħawi ta' Għar il-Lembi f'Tas-Sliema sa tal-Qroqq. Fuq il-blat ta' Taxbiex ma kontx tara wisq Maltin, għax din kienet wisq qrib il-Forti Manwel u l-Kanuni tal-Floriana. L-għorja ta' Gwardamanġa kienet f'idejn il-Maltin. Ftit 'il bogħod mill-Knisja tad-Duluri, il-Maltin kienu tellgħu ħajt biex jagħlqu t-triq. U b'hekk, il-Franċiżi ma jkunux jistgħu jersqu lejhom min-naħa ta' Bieb il-Bombi jew minn taħt is-swar tal-Floriana. Mill-Gwardamanġa l-Maltin kienu mifruxin minn wara l-ħajt tal-għelieqi sa Triq San Ġużepp, il-batterija tas-samra, il-menqa tal-marsa u l-għolja tal-ġismiet. Imma x'kien li wassal lill-Maltin biex jirribellaw kontra l-ħakkiema Franċiżi ftit wara li ġew Malta? Imma aktar minn hekk, x'wassal lil Dun Mikil Xerri, Gulirmo Lorenzi u l-kapijiet l-oħra tal-Maltin biex jiktbu dak li kitbu? F'dak li llum jissarraf bħala deheb il-karta. L-għid saqajja ndur, kieku xi ħadd itik imqurluq ma' mġiddma. And chance! Jien l-istess to, jien anki sal-imdini mirt imma kollu għal xejn, ħadd ma jagħti kosek. Tu għal wiċċi. Ura kif spiċċajna wkoll to, jien nuf asnuf kif sa nitemaw li tfoltona jien, kullu torta daw il-Franċiżi to, li mindu qatlu l-kummerċ tal-qotun qatluna bil-ġoħlena. U minkejja li hemm dak l-imblokk li ilu tliet xhur sħuħ to, tliet xhur sħuħ, m'għenekx kif se niħilsu minnhom. Ħaqdakhom pexli li ħallihom jitlu rrehjexxa. Nisħ toldok jien, nisħtu. Għandek tgħid seħħ ħadulna n-naqra flus li kellna, issa jridu jaqtluna bil-ġewħ ukoll. Tgħid x'nistgħu nagħmlu għid. Eħseb naqra f'xi ħoġeġ, ess, mhux qisek ċapsa! Ċapsa, ċapsa ngħidlek jien. Jallej l kappilun qollej. Li semaw nan xaħat li ħarġ minn ġol belt li t-Taljan Lorenzi u sħobu qed jiftehmu jqawwu l-qalb il-Maltin biex jifqulu l-don ta' Nupolju. Imma li li qalu li l-Franċiżi qegħdin jaħsbu biex iżejdu s-soldoti tagħhom biex joħorġu mill-belt u aħna l-lama għamilna. Mhux nistgħu nagħmlu tajta. Eh, tax ma tindies naqra mal-mexxej tal-Maltejn, duk għandu ħila jsiblek xa ħoġa, hekk xi għassies u taqla naqra buqxiex! Tajt! Issa nora jien. Issa mmur daqsxejn għand il-kappillon biex inkellmu d-dur tiegħu. Forsi naħsillu xi ħasla u nidħollu bil-mod il-mod. Forsi jkellem il-vitol jew lill-isqof, dawk jgħinuna żgur. Imma l-ewwel mur neħħi dik il-ħmix ta' daqna 'l għandek, to, te tidher sew u nadif, u qum naqra fuq tiegħek. Ħalli nura kif sa nimla dik il-burma x'daqt insiru qisna għadma u ġilda bil-ġewħ. Ejja, ħaddem naqra dik ir-ross 'l għandek, u qum mir-raqda 'l għand triqit. Il-Maltin tassew kienu qed ibatu l-ġuħ u l-faqar. Imma l-imblokk kien qed jeffettwa wkoll il-Franċiżi aktar milli setgħu ħasbu r-raħħala. Kienet. Proprju din is-sitwazzjoni mwera li ġegħlet lil Dun Mikiel Scerri jikteb dik l-ittra datata 21 ta' Diċembru u l-oħrajn li kien kiteb qabilha. Wara li tant konna imdejqin bil-minaċċi, insolenzi u vessazzjonijiet minħabba l-wasla tat-Tartanja Franċiża li waslet hawn jumejn ilu, Issa ninsabu mħawdin minn xnigħat koroh, ivvintati u mxerrda minn dawk li huma mvażati bil-fanatiżmu Franċiż biex iwaqqgħu l-qawwa u l-kuraġġ tal-veru Maltin. Oh, jam, senjur, ej, għafam, fajsa jer. Inti taf min jien? Inti mhux dawn tal-bonġu ngħidilhom jien, inti x'għidulek ta' xiex iżibgħu ka. Ta' ta' Fremo inti, o, is-Sur Fremo. Mossier Fremo. Jimportan inkompli sejjer issa? Oh, la ħija la la, jien għandi ordni li ma nħalli ħadd jgħaddi minn hawn. Imma għal kurżità, to, nista' nsaqsik xi ħuġa. Inti kif bqajt barra mill-belt jekk inti żżomm ma' dawn tal-bonġu ngħidilhom jien, ta' ta' Nupolju, Għal minn sta naħseb jiena spjegawlek l-affarijiet, eh, irranġawlek u ħadt li ridt, eh. Jimporta ma titkellimx hekk. Jien ġejt hawn għax naf li din il-battalja hi mitlufa. Għaliex? Naturalment ħadd lilkom ma qalilkom dwar il-flotta ta' Brest. U dan Brest minnu? Brest huwa l-ammiral tal-flotta Franċiża. Meta din teqret, L-iċfna navali Ingliżi li qegħdin jimblukkaw din il-gżira, Brest imur Cadiz, Cartagena jew Barċellona, minn fejn jiġbor nies, munizzjon u bastimenti tat-trasport. Imbagħad il-flotta Franċiża tiġi hawn u twaqqaf gvern Franċiż waqt li teqred ir-reżistenza kollha li hemm mill-kampanja. bl-armi u bin-nar. Dallura mhux aħjar tlebbet lura lej il-belt. Jiena ġejt hawn biex inwissikom, biex nafżakom tiftħu daqsxejn għajnejkom. Intom, intom Maltin bħali, ħuti intom. Ma nixtiqhomx tispiċċaw ħażin kif spiċċaw bosta minn ħutna. għax l-affarijiet sejrin għall-għar. U għajdilhom li sħabek u lil kapijiet tagħkom. Jiena mhux hekk smajta to, jiena smajta bil-kuntrarju. Jiena smajt li dawn il-Franċiżi tħawdu, tfixklu u ma jafu seqbdu jagħmlu. Jingħad li huma maqsumin f'ħafna partiti u qed joqtlu lil xulxin bl-armi li għandhom fidejhom. It-tielet qed jgħidu li billi r-Repubblika Franċiża qed tagħmel ftehim ta' paċi ma' Napli u ser jagħtu lir-Romanija lil Napli fi bdil flok Sqallija, mhu se jasal l-ebda proviżjon jew għajnuna oħra. B'mod li minħabba l-ġuħ ikonna malajr inċedu b'diżunur. Ir-raba' qed jgħidu li intom ser tiġu abbandunati mill-Ingliżi li ġa ġabru bil-forza bosta raħħala. Il-ħames qed jgħidu li xi Maltin li tkellmu ma' tal-Kottonera saru jafu minn għandhom li fil-kampanja qed isir ftehim ħalli jċedu. u li d-deputati kellhom jaslu lbieraħ u fil-fatt kienu qed jistennewhom il-ħin kollu tal-bieraħ. Fl-aħħar nett, hawn mhux ftit nies li jinsabu ngannati jew għax jemnu kull ma jisimgħu, jew għax imħawdin ħafna bil-qada preżenti. Flimkien ma' litra ta' Dun Mikiel, Intbagħtet ukoll ittra ta' Guglielmo Lorenzi lu turina wkoll l-istess twissijiet kontra l-bumbardamenti bla sens li kienu qed isiru. Lil Eċċellenza Reverendissima. Rajt is-sinjal miftiehem Biss illejla nibgħat fil-post miftiehem mbagħad ikun meħtieġ li l-Ħadd li ġej sitta tax-xahar, Int tibgħat lil xi ħadd fl-istess post biex tkunu tafu x'ġie miftiehem. Lorenzo.

Iż-żelu tiegħi u l-esperjenza li għandi fi ħwejjeġ tal-gwerra ġaluni niktbilkom. Jiena naħseb li ikun wisq

Fejn tistgħu tagħmlu wisq ħsara lil għadu u tieqfu milli tagħmlu ħsara lill-imsejkna. Ħutna. Guglielmo Lorenzi. Is-sem ta' Guglielmo Lorenzi u ta' Dum Mikil Xerri fil-ġlieda l-ħelsin tal-gżejjer Maltin mill-madma tal-ħakma Franċiża joħroġ ċar f'dawn litri u oħrajn f'dan id-deb minqux fil-karta li għadu jagħmel parti mit-teżor nazzjonali. Guglielmo Lorenzi ġie ffuċillat filgħodu nhar it-Tlieta 15 ta' Jannar 1799 f'Misraħ il-Palazz, li l-Franċiżi kienu semmew Misraħ il-Libertà. Dumikil Scerri miet jumejn wara, fi 17 ta' Jannar 1799. Meta sab ruħu arrestat, huwa ma ċaħadx li kien imdaħħal u li kellu sem kbir fil-konfoffa. Iżda ma qal l-ebda kelma li bija seta' jinkixef xi ħadd.